Am Kanton Gréiwemaacher, han a Meechtem, befënnt sech den Haangebierg, deem säin Hang a fréieren Zäiten als Wäibaugebitt genotzt gouf an haut duerch déi broochgefale Wéngertsterrassen erausstécht. Scho relativ fréi koum d'Fondatioun hei an de Besëtz vun eenzelen Terrainen, 2014 am Kader vum Life Orchis konnt d'Fondatioun weider Terrainen opkafen a këmmert sech zanterhier ëm den Erhalt an d'Gestioun vun dësem Naturschutzgebitt.
Haut hu mer insgesamt am Gebitt, dat heescht am gesamten Natura 2000 Gebitt an deem mer hei leien, eng 7 an en hallwen Hektar kaaft an dovu sinn eebe 5 an en hallwen Hektar sinn esou Wéngertsbroochen, also fréier terrasséiert Häng hei. Dovun hu mer am Kader vum LIFE och just dräi an hallwen Hektar opgemaach, dat heescht erëm entbuscht, well déi Terrainen all eigentlech zougewuess waren. Ech mengen, wéi mer opgemaach hunn, do huet et am Fong ugefaangen, richteg spannend ze ginn, well et gesäit een déi Fielsformatiounen hei, et gesäit een d'Dréchemaueren hei, et gesäit een am Fong och nees eng Kéier, D'Kulturgeschicht, déi hei drastécht, wou endlech Generatioune virun eis hei immens vill Aarbecht investéiert hunn, fir déi Terrainen kënnen ze bewirtschaften.
Nieft enge sëlleche Reptilienaarte sinn och verschidde seele Planzenaarten un dës Dréchemauere gebonnen a fannen hei ee fir si ugepasste Liewensraum. Hei eng Mauer, wou mer wierklech eng kleng Populatioun hu vum Milzfarn. Eng Pflanz, e Farn, deen relativ seelen ass, deen och extrem wärmebedürfteg ass, dat heescht hei op der Musel ëmmer emol ze fannen ass a wierklech esou al Dréchemauere brauch. Nieft den Dréchemauere verstoppen sech tëschent de Fielswänn an den alen Hieselter vun de Bëschfläche weider aussergewéinlech wäertvoll Biotoper, déi soss éischter seelen hei zu Lëtzebuerg erëmzefanne sinn. Zu Block Schuttwälder ass wierklech och e besonneschten Habitat, deen eben doduerch gekennzeechent ass, datt ëmmer nees erëm vun de Fielswänn Bléck eroffalen, déi dann heihinne leien, leie bleiwen, deelweis d'Beem dann och maträissen an doduerch datt déi Bléck awer och vill Zwëscheraim hunn, ass et natierlech Liewensraum vun enger ganzer Rei vun Aarten. Insgesamt eben och en europäesch geschützten Habitat.
Och wann d'Blockschuttbëscher an d'Dréchemaueren eng bedeitend Roll um Haangebierg spillen, esou läit e weideren Haaptfokus vun dësem Gebitt awer bei enger spezieller Zort vu Mamendéieren, duerch déi den Haangebierg och bekannt an ausgewisen ass.
Mer hunn hei eng ronn 20. Verschidden Fliedermausaarten déi an dem Gebitt hei liewen, déi hei och joen, well mer ganz no bäi eben eng ganz Rei Carrièren hunn, déi deelweis Stollen déi nach op sinn an wou eben fréier Kallek, Dolomit ofgebaut ginn ass.
Fir och an Zukunft déi verschidde Liewensraim an hir besonnesch Planzen an Déierenaarten ze protegéieren, gi vun der Fondatioun eng Rei Gestiounsaarbechten um Haangebierg duerchgefouert. Nieft dem Erhalt an der Restauréierung vun den Dréchemauere gëtt en Deel vun de Fläche mat Geesse beweet, fir déi an de leschte Joere kreéierten oppe Beräicher weiderhin oprecht ze halen.
Dat heescht, op dëse Flächen hei wëlle mer, sou wéi den Titel vum Projet Life Orchis seet, eben Halbtrockenrasen entwéckelen, Dréchewisen, Moorbestänn, wou mer halt eng ganz Rei Orchideeën och dra fannen, niewent enger Hellewull aner Planzen, mee och eng ganz Rei Déierenaarten, déi mer hei natierlech och am A hunn. Mäin Numm ass Alex Mesebuerg. Ech hunn hobbyméisseg eng 70, 80 Geessen an déi sinn op deem Terrain hei elo dëst Fréijoer fir d'éischt am Kader vum. Engem Projet vun Natur an Ëmwelt, wou ech Kontakt hat mam Georges Moes, dee mech gefrot huet, ob ech interesséiert wär, dee Projet matzemaachen. An ech mengen, wann der Terrain hei kuckt an een dee geissen huet, dee zéckt do keng zweemol, fir do matzemaachen. Dat ass einfach eng, fir d'Geissen, eng ideal Spillwiss, eng super Terrain. An natierlech huet et mech och gereizt, un deem Projet matzemaachen, well ech einfach iwwerzeegt sinn dovunner, datt dat eppes Flottes gëtt. Emol méi eppes Flottes wéi virdru war. Mat Hëllef vun der Bewirtschaftung suergt een och dofir, datt duerch déi natierlech Hannerloossenschafte vun den Notzdéieren d'Biomass vun den Insekten erhéicht gëtt, wat eng positiv Auswierkung op de Bestand vu verschiddenen Déierenaarten huet. D'Insektefauna ass souzesoen d'Basis och vun där ganzer Pyramid. Egal ob eis Vullenaarten oder eben och d'Fliedermaisaarten an dësem Gebiet sinn eben drop ugewisen, datt se en räicht Angebot un Insekten hei fannen ze kënnen.
Entdeckt kann d'Gebitt aktuell iwwert e klengen Ëmwee vun dem Autopedestre Gréiwemaacher, deen als Rondwee iwwert d'Keelsbaach an den Haangebierg féiert. Ënnen kann een dëse Wee hei mat drun uschléissen a kann am Fong den Tour och zeréck maachen. Do wäerte mer nach kucke vläicht an den nächste Joer, datt mer deen Tour och esou baliséiere kënnen, datt de Public weess, datt een hei dat och kann hei laanscht goen.